kuma uko muciĩ munene wa gikuyu tv na ndakorwo ngirengerio mũrwe ũrĩ tong'o togno ĩtaga jopraro kana presidente na niĩ korwo tukorwo tũgĩtwara na ithaa rĩrĩ rĩmwe na niĩ kana eh, togno atigara na ũteti na niĩ njũkaga ngwĩraga na maũndũ marĩa makoragwo makĩhutia mũtũrĩre waku wa o mũthenya na wiki ĩno ndĩrakwĩrire tũkũrora kana tũkorwo tũkĩrora ma- a- ayuthi na last, eh, ta wiki igĩrĩ ũguo hĩtũku nĩ twakorwo eh, twĩna mũtaaramu wa maũndũ ma online kana digital marketing na tũgĩkorwo tũkĩrwo nĩ wendia wa rũrenda-inĩ na agĩkorwo gĩtuthomithia maũndũ merĩ matatũ na ndona ndĩmwĩte rĩngĩ oke agerie gũthomithia kana tũthiĩ na mbere gũthomithia mũno makĩria mbeũ njĩthĩ tondũ nĩo tũtarĩ na mawĩra tũmenye ũrĩa tũngĩkorwo tũgĩ- te- tũgĩteithĩka na mĩeke ĩrĩa ĩkuo rũrenda-inĩ tondũ gũkũ kĩndũ kĩmwe kĩmwe kĩa kũgeithia ĩ, kwĩraga eh, kuma rĩrĩa twĩgai nĩ akoretwo hana atĩa kuma hau

nĩguo nĩguo Wa- ũrathiĩ na mbere atĩa Eh, wa mbere nĩ kwamba kũgeithia mwĩroreri ndĩmwĩre ndamũgeithia mũno harĩa hothe arĩ na kuma twĩrĩgaine nĩ ngoretwo ndĩrĩ o mwega na ngamenyererwo nĩ ngai Mm. na ndauga njũke nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũtuĩke a kũnyitanĩra nĩguo tũthiĩ na mbere harĩa twatigĩire tondũ nĩ tũronire andũ mena interest o- ya ũhoro ũyũ wa online kana digital marketing na ndauga o mũthenya wa ũmũthĩ no njũke nĩguo tũnyitanĩre na tũtuĩke a kũmenya maingĩ Mm. na ndagũcokeria ngatho ona nĩ ũndũ wa kũnjĩta thengi mũno bwana steve eh, rĩu rĩ na twambĩrĩria atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ngitũ akĩmahutahutĩirie nĩguo nĩguo ngwendaga mũthĩ twambĩrĩria atĩrĩrĩ eh, nĩ maũndũ marĩkũ eh, mũndũ abatiĩ kũmenya Aha. eh, megiĩ ũrĩa mũndũ agĩkorwo agĩthondeka mbeca rũrenda-inĩ Eh, wa mbere ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ eh, ta ũrĩa tũĩ o biacara o yothe nĩ yendaga mũndũ akorwo ena ũmenyo ũcio na to ũmenyo tu nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra effort kana ũtuĩke wa gwĩkĩra ũfocus na ũndũ ũcio ũratuĩka wa gwĩka na andũ aingĩ nĩ moyaga rĩngĩ ũhoro wa online ũgeciria nĩ ũndũ wa kũ fix mathĩna maku na ihenya rĩngĩ ũrenda mbia cia na ihenya nĩ ngoraga andũ aingĩ makĩnjũria by then ndĩrabutirwo wĩra ingĩruta wĩra ũcio ndutaga atĩa mũngĩ akanjũria eh, ndĩ thukuru ndĩ mũrutwo na nĩ ndĩrenda rĩngĩ ndagĩka thate iria ngoragwo nacio rĩ njĩke ũrĩa wĩkaga na ũndũ ũmwe ingĩenda kuga harĩ o wĩra o wothe ona ũyũ wa online nĩ ũbatara mahinda ma mũndũ kana time na ũcio nĩ ũndũ ũmwe apart from time rĩ mm. ũndũ ũngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya o ta biacara iria ingĩ mm. kwĩ andũ makoragwo kuo mm. arĩa me e, maundu mao mm-hmm. mabatarite kuhenia andu mm-hmm. na andu ingi ni njui ni mamenete maundu mao karia nime e karia nime mm-hmm. eni andu aria me hau mm. niguo ma exploit andu aria angi mm. kana mamaiye mm. na ni njamanitie na andu ingi maki- magĩ complain kana makĩteta makiuga atĩ Mm. nĩndageretie ũũ na ndageria ngĩiywo Mm. na ngiuga ndigacoka online rĩngĩ Ehe. eh, he bata kũmenya ũcio nĩ ũndũ ũngĩ atĩ nĩ he, he andũ me hau tũrĩ anime Mhm. arĩa mangĩkũiya ũndũ ũcio ũngĩ he bata kũmenya eh, to, to kwambia wĩra tu Mm. no mũhaka ũkorwo ũkĩnjĩra haniĩ njũke ngwĩre mwangi Mm. eh, ndĩ na thĩna ũyũ Mm. na through ũrĩa ndĩreka rĩ Mhm. ingĩgũteithia ũcovu atĩa Mhm. no mũhaka ũkorwo he kĩrĩa ũracovu Mm. to kuga atĩ waingĩra tu market kana thoko-inĩ Mm. na hatirĩ na ũrĩa ũrateithia mũndũ ũrĩa ũragũra Ũ- ũrenda kuga mũndũ ndangĩingĩra kana mbia thũgũrĩ ĩno ya- ya- ya online kana ya Aha. rũrenda-inĩ Aha. tondũ tu nĩ aigua no Eh. eh, na kĩmoni mũno njiguaga makiuga no ngi- no nginya wambe ũkorwo eh, ũgĩetha opportunity ĩ no mũhaka wethe kana opportunity thĩna problem ũrĩa Eh. ũrĩa ũrenda gũcoma ĩ ũkorwo na ũndũ ũrĩa ũrenda gũsolve kana thĩna ũrĩa ũrenda gũsolve thĩinĩ wa thoko tondũ andũ nĩ aingĩ na ũndũ ũmwe ingĩ- ingĩenda kuga thĩinĩ wa online rĩ ti ta nduka ĩrĩa ĩ hau nja hau nja wa rĩngĩ wa harĩa ũikaraga ti kioski Ti- ti kioski eh, ũngĩthiĩ nduka ĩyo ĩ hau nja rĩ andũ acio rĩ competition yao kana arĩa maracindana rĩ- nao rĩ no andũ arĩa me kũu no rĩrĩa waingĩra online we expose kana we waingĩra thĩinĩ wa thoko ya thĩ yothe koguo ũracindana na andũ arĩa othe me thĩinĩ wa thĩ tondũ kwĩ andũ angĩ mareka ũguo ũreka koguo no mũhaka ũkorwo wĩna tofauti na arĩa- na andũ arĩa angĩ na onanie atĩ no ũhote gũ solve

Eh, ona ũtanamba kũingĩrĩra ũndũ mm. nĩ wagĩrĩirwo mbere ũkorwo wĩna information mm. kana ũkorwo na ũhoro ũcio wa kũmenya mm. ũrĩa gũthiaga thĩinĩ wa ũndũ ũcio ũrenda gwĩka mm. ta rĩu ũguo ũrauga ũhoro wa academic writing mm. no mũhaka ũkorwo wĩna mũndũ ũngĩ wagereire ho kana mm. wĩkĩte ũndũ ũcio mm. nĩguo atuĩka wa gũkũgaidia gũtware mm.

skills mm. kana ũgĩ ũgĩ mm -hmm kindu ta computer kana mm -hmm. smartphone mm -hmm. tondu indo icio nicio ikihũthĩkaga mm-hmm. muno mm -hmm. eh uhoro ucio ri no muhaka ukorwo wi naguo thiini waku na ukorwo wi na interest mm. kana ukorwo ukiwenda mm-hmm. eh tondu ungikorwo utari na interest no ndu ucio ri mm. ni ugukorwo na ihinda iritu mm-hmm. ona ukiruta wira online mm. tondu ti undu muhuthu eh. riu ri em eh, okorwo he kindu githumburaga andu ithuĩ ni capital kana mbeca cia kwambĩrĩria wĩra gwaturia atĩa gwaturia wĩra nĩ bataraga mũndũ gũkorwo ena kĩgĩna atĩ nyambe njige kĩgĩna ya gũka kwambĩrĩria biacara ĩno kana ũrĩa ndĩrenda gwĩka online kana nĩ mũndũ ũkorwo ena smartphone akamĩhũthĩra wega to gũpost eh, mbica kũrĩa instagram nĩguo nĩguo Eh, kĩũria kĩu woria nĩ kĩega na ngũheana kũringana na ũrĩa niĩ ndambĩtie Eh, ndauma thukuru eh, mĩaka mĩthiangu mm. eh, ndauma thukuru ndaumire muciĩ mm. na ngĩthiĩ kwĩ mũrata wakwa umĩte kabere mm. na ndathiĩ gwake ngĩthiĩ ngĩikara thikũ cigana ona mm. na gũikara kũu nĩwe waheire ũhoro ũcio akĩnjĩra he ũndũ ũngĩka online mm na niä hatirä kä ndå ndarä nakä o mhm. ndiarä na mbia cia data mhm. na ndiarä na laptop mhm. ngä coka ngä menya he må rata wakwa wä na laptop ngä må ria kana no ahe yake ndute nawe wä ra thikå cigana ona nake agä tä kä ra noguo nä guo ndambirie Koguo to mũhaka ũkorwo wĩna mbia icio nyingĩ, ona smartphone yaku kana thimũ yaku rĩ, no wambie nayo. He maũndũ ũngĩka namo ũgĩ- ũkĩhũthĩra smartphone, kana ona laptop to mũhaka ũgũre. Eh, no no no ũhũthĩre laptop ya mũndũ ũngĩ, kana ningĩ ona laptop thikũ ici nĩciagĩire raithi, citirĩ goro ũguo mũno, koguo ti hinya kwambia ũhoro wa online. Mũno nĩ effort na ũkorwo wĩna interest nayo. Ĩni. Na bado

eh, me mĩtandao-inĩ Nĩ na gĩtura ĩyo nĩ- nĩ thoko ĩmwe nene mũno Eh, ĩ- ĩgĩkorwo eh, ĩgĩtongia andũ nĩguo tira atĩrĩ rĩu tuma twakiuma hau Aha. Nĩ- eh, eh, rĩu nĩ- nĩ nĩ njĩra irĩkũ ciĩkuo rĩu ĩ njĩra iria rĩu ciĩkuo rĩu atĩ ngũ- nda- ĩno ndaingĩ- ndathiĩ nayo nĩ gũthondeka mbeca kana eh, no njũkire ũguo njuge gũtirĩ ũndũ itangĩka gũkorwo nĩ nĩ- nĩ njĩra irĩkũ ciĩkuo Eh, wa mbere ũrĩa ingiuga eh, he bata ũmenye area yaku ya interest Tondũ ona andũ aingĩ manjũragia ciũria rĩ, mũndũ anjũragia nĩ atĩa ingĩka kana nĩ ndĩrenda ũguo ũreka ĩ, ũngĩndeithia atĩa? Eh, Ũndũ wa mbere no mũhaka ũkorwo na interest na ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩka, tondũ ti ũndũ wothe, na ta biacara iria ingĩ ciothe, eh, he andũ megũ- megũka na mage gũ succeed kana mage kũbaũrũ biacara-inĩ ĩyo. Kwĩ ũngĩ ũgũka akĩnina mĩeri ĩtandatũ ndarĩ harĩa ambĩtie Mm. he ũngĩ ũgoka nine mĩaka ĩtano arĩ o hau Mm. no gũgĩkinya mwaka wa gatano rĩ nĩguo ekwambia kuona Mm. maumĩrĩra Mhm. Eh, koguo he bata kũmenya ũguo Mm. atĩ no ta biacara ĩrĩa ĩngĩ Mhm. ti ngũmĩta quick fix Mhm. Eh, ti ũndũ wa kũ fix maũndũ Mm. maku na ihenya ihenya Mhm. nĩ ũndũ ũgũ take time koguo wa mbere wambe ũmenye ũguo Mhm. arabu rĩu ũmenye area ĩrĩa o- wĩ interested nayo Eh, na online kwĩ areas nyingĩ mũno in fact ona tũtingĩrĩkia gũciarĩrĩria haha thĩinĩ wa ithaa rĩmwe kana ndagĩka cigana ona koguo he bata kũmenya he indo nyingĩ na wa mbere ũrĩa niĩ ndambĩtie ndambĩtie na kwandĩka koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe eh, ndambĩtie na article writing kana kwandĩka ari- article kwandĩka ũhoro ũrĩa ũkoraga thĩinĩ wa website ũguo nĩguo ndambĩtie Ta- ta- ta ndirikania ũrĩa ũtarĩ hoi Aha. augire eh, kwandĩka kwa article- article writing Aha. nĩ kwandĩka kũrĩkũ tondũ nĩ wanjĩrie ti ũndũ ũmwe na ac- academic writing nĩguo nĩguo eh, eh, tofauti thĩinĩ wa ona academic writing nĩ njĩkĩte thikũ cigana ona itanathiĩ articles na ngĩcoka ngĩtiga ngĩthiĩ Articles na article ta ũrĩa twaugĩte hau mbere rĩ he ũrĩa ũtarĩ ho rĩ eh, article writing twaugĩte nĩ kwandĩka information kana ũhoro ũrĩa ũkoraga thĩinĩ wa website wahingũra rũrenda fulani rĩ kana website fulani rĩ he information ĩrĩa ũgũkora hau rĩngĩ ona to article tu thĩinĩ ona kĩrĩa rĩngĩ ta ngathĩti iria ikoragwo online maũndũ ta mau rĩngĩ ta website ya kambuni fulani ĩrendia indo eh, ũhoro ũrĩa ũgũkora hau rĩ ũcio nĩguo twĩta art- article writing na eh, ũhoro ũcio ũngĩ no wandĩke ũhoro thĩinĩ ta rĩngĩ thĩinĩ wa youtube video ũkandĩkĩra mũndũ kĩrĩa video ũkamwandĩkĩra ũhoro ũcio nĩguo nake agatuĩka wa gũthondeka video. tũtakinyĩte hau Aha. rĩcoka thutha ha article writing Aha. wauga atĩrĩrĩ ta rĩu no ngorwo ndĩ na indo ciakwa ndĩrendia niguo niguo tuge kwa mũbano rĩ ta rĩu goko nĩ ta thukuru wa JKUAT he indo nyingĩ mathondekaga Eh. so no makũhe wĩra Aha. indo icio okorwo nĩ mbica wahũra rĩ eh, na ũgatarĩria ũrĩa wothe ci- cirutaga wĩra rĩ na ũrĩa na benefits ciayo kana mawega macio eh, bra bra bra Eh, nĩguo. ũrauga rĩu icio nĩguo mũthemba wa scratching Eh, niguo niguo Eh, ta ũrĩa ndaheanĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndaheanĩte eh, example ya gĩkombe Mm. ngiuga kambuni rĩngĩ ĩrathondeka ikombe rĩ nĩgũka kũrĩ niĩ njĩre nĩ tũrathondeka ikombe ici na nĩ tũrenda gwĩkĩra information thĩinĩ wa website itũ eh, niĩ nguoya gĩkombe kĩu Mm. ndore features iria ciĩnakĩo kana eh, characteristics ciakĩo arabu nyandĩke information ĩyo nandĩka nao rĩ nĩmane ũhoro ũcio matuĩke a gwĩkĩra website koguo ĩyo nĩyo article writing ĩ- ĩna branch nyingĩ onayo koguo nĩkĩo ndĩrauga tũtingĩrĩkia koguo nayo article writing rĩ nĩ ũgũkora hena ũhoro ũcio wa kũ- wa kwandĩka ũhoro wa indo rĩngĩ hena ũhoro wa kũhe andũ information ta rĩu thaa ici topic ĩrĩa igũrũ mũno rĩ nĩ ũhoro wa corona virus koguo nĩ ndĩkorete ngĩandĩka article ũhoro wa corona virus rĩngĩ kũ update andũ ũrĩa kũrathiĩ na mbere

Eh, ũrĩa nduĩkaga gwĩka tũiguithanagĩria na mũndũ ũrĩa ndĩrandĩkĩra tũkaiguithanĩria rĩngĩ ngũmũrĩhia atiko mbia cigana ũna na niĩ ndatuĩka wa kũrĩkia eh, no mũ- nake akandũmĩra mbia icio Eh, na gwĩ platform iria mũndũ agĩtũmagĩrwo tondũ ingĩ nĩ ũgũkora rĩngĩ ona ti mũndũ wĩ Kenya na rĩngĩ agũgũtũmĩra nĩ ũhoro wa PayPal, Mm. he cio nyingĩ Mm. iria ihũthagĩrwo Aha. arabu ũndũ ũcio ũngĩ ingiuga Mhm. eh, no mũhaka hakorwo na trust Mhm. kana ũhoro ũcio wa kwĩhoka mũndũ ũcio ũrakũhe wĩra Mm. tondũ ti mũndũ ũmwe kana erĩ njiguĩte nĩ andĩka article Mm. rĩngĩ ciugo ngiri ikũmi ũhũthĩrĩte wiki igĩrĩ Mm. harabu mũndũ ũcio akaga gũkũrĩha agathiĩ nacio cio kerwo thiĩ ndũkiuga nĩ atĩa Ĩ, nĩguo Ĩ, Ĩ. Ĩ. Eh, rĩu kuma hau rĩ eh, ũgũtũheaga ũhoro wa transcription Aha. kana nĩ ũgũtũheaga ũhoro wa video Aha. Eh, naguo ũhoro wa video rĩ eh, rĩngĩ nĩwona video ĩrarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ fulani kana ũhoro wa product fulani video ĩrĩa yambaga gwĩkwo nĩ kwandĩka ũhoro wa kĩndũ kĩu gĩtambĩte we ũkareherwo video niĩ ngwandĩkĩra mũndũ ũcio script amenye ũrĩa kuga ndamwandĩkĩra ũhoro ũcio wothe rĩ ndĩmũnengere nake anengere mũndũ wa gwĩka voice over eh, koguo ũci- ũcio no ũhoro koguo haha rĩ ũrakora he mũndũ wa an kwandĩka na he ũrĩa wahũthĩrwo kũruta thauti ĩyo koguo ũrathiĩ step by step mothe nĩ mekwa an kĩndũ Eh, ngĩtamba tũkĩria tũgĩcokereria rĩ twĩre hau ũhoro wa video rĩ Nĩguo, eh, nĩguo. nĩ gũtwĩra ũhoro wĩgiĩ nĩ wagwetete ũhoro wa transcription okorwo Eh, ndirahĩtia eh. ndũkĩreke tũgĩcokeria ũtũhe eh, eh, ndeto ĩyo nĩguo nĩguo mirori reke twambe tuikirie thĩinĩ wa studio twĩna bwana steven mbũrũ na ũyũ nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ rũrenda-inĩ kana digital marketing na nĩ ũrathiĩ na mbere gũtũthomithia maũndũ maingĩ o- megiĩ ũrĩa ũkorwo ũgĩthondeka ciringi kumana na wandĩki kana kumana na mawĩra eh, marĩa makoragwo makĩoneka